لو سنگت مولوی مجاہد صاحب آ گئے سلوٹ تھی گیا انہاں دا تے ویور الیکشناں دا زور شور ہے تے ادو عوام دبی آندی کم اپنے الیکشناں دے پوسٹر سوسٹر ہر بنے چھپی آندی مجاہد صاحب ہوری بھی ساڈے نال ہیں تے پر ووٹ کیکو پاونا ہے اپنا ووٹ اللہ دا ہے ٹھیک ہے سارا ووٹ کہیں پارٹی نال نہیں ویور تے السلام علیکم اج دا ماشاءاللہ پیارا جا خوبصورت جا ویلاگ کرے سو شروع سلیم کھوکھیالا یوٹیوب چینل ویور ولاگ دے وچ نا اج دلچسپ تھی گئے تھوڑی جی طبیعت خراب ہے چلے گیا سے اساں اپنے قریبی ہسپتال قریبی ہسپتال تے اتھو تھی آئے ہیں چیک اپ چیک اپ دا کیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے سرکاری ہے انہوں نے سا کوئی پین ڈال دے جیب جیب دوائیاں دے دیا ہاں کیا تھے مجاہد صاحب دا وال سلام تھی گئے سر تے انہاں ساکوں دوائیاں شوائیاں ڈے کے بھیج ڈیتا اساں آکھیا جی ہو گیا جی سلوٹ کریندے انہاں کوں واپس آ گئے تے اللہ پر خیر ویندے ولاگ بنایا پیارا جیا چھوٹا جیا کلپ وچ آسی انشاءاللہ تساں سارے نال جڑے رہو تاکو پیارا پیارا خوبصورت جیا ماحول دکھے سوراں دے اساں مزید اپنی ولاگ والے بنے توجہ کرینے ولاگ ساڈا اج دا پیارا جیا خوبصورت جیا ایو ہے کہ سرائیکی نظارے سرائیکی کلچر پاک ویلیج لائف دیاں خوبصورت جیاں چیزاں دکھاونیاں پسند کرے سو تاکو تے تساں سارے نال ہی ایویں جڑے رہو تاکو پیارے پیارے وی آئی پی وی لاگز ایگری کلچر دے ڈکھیندے رہسوں تے الیکشناں دا زور شور ہے عوام ہی تے سارے دڑا دڑ زور پاتی پئی ہے تساں دسو تواڈے بنے وی عوام دڑا دڑ ہے کہ کوئی نہ وے بن تے باقی تساں مزید سارے نال جڑے رہو ٹائم ہیک ڈیڑھ ڈھائی دا تھیندا پے تساں سارے نال جڑے رہسو تاکو پیارے پیارے خوبصورت جے وی لاگ میں ڈکھے سوراں دے نا اے مجھے دیتے نہ لا مجاہد صاحب کیا بن دے چپکا ہوا ہے سٹیکر جیاں تے باقی میں سارے نال جڑے رہو ماشاءاللہ محبتہ رہندے پہ جتنے بھی سارے دوست اب آپ سارے چینل تے نویں ہیں سارا چینل مرے سن سبسکرائب بیل لیکن گھنٹی پریس کر گئے سن ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے اور تھوڑا تا دل تو شکر گزار ہیں تاکہ میں خوبصورت جائے پیارے پیارے ویلاگ لکھے سوران دے پاک ویلیج لائف سرائکی کلچر دیاں شانہ خوبصورت جائیاں

توں مسجد تیار تھیندی پئی بڑی پیاری اللہ دا گھر خوبصورت جیہا تیار تھیندا پئے تساں ساڈے نال ایویں جڑے رہسو تہاکوں پیارا پیارا ماحول ڈکھیسوں راندے اگاں وی سرائیکی کلچر دا مزید تہاکوں اگاں پیارا جیہا ماحول چیک کرویندے ساڈے نال رہو تساں۔

باقی انجوائے کریندے ویندے پئے اللہ پاروں خیر کرے خیر کریے تے باقی تساں ساڈے نال رہو تاکو پیارا پیارا ایویں ماحول لکھے سو چلدے تو پسند آسی ماحول آج دا خوبصورت جی ہاں پاک ویلیج لائف دا ہسپتال پہنچن والے ہیں قریب ہے ہسپتال سامنے سامنے پیارے پیارے پھول بھی لگے ہیں خوبصورت جے پھول پیارے پیارے گرین گرین ہے پوری فصل پھلاں دی ہے دیدے پہ وینا سامنے ہسپتال ہے ہسپتال اساں اندر پہنچ گئے ہیں بیبر بیبر ہسپتال دا کھڑے ہیں پہنچے یہ ہے ساڑھا ہسپتال مقامی ہسپتال سرکاری این سائڈ دے امارت نوی تیار تھیں دی پئی ہے پہلے لی امارت پرانی ہے ہون نوی تیار تھیں دی پئی ہے یہ ہسپتال دا سین ہے فرنٹ ایریا ہے ہسپتال دا کو پیارا جی ہاں وی آئی پی تے مزید اندر چل دیں تاکہ دکھیں ہیں کیا پوزیشن ہے لیکن اندر دی ویڈیو اللہ ہوتا گیا نا ہو سی کوشش کرے سو بڑھاوان دی ساڑھے ہسپتال دا کیا محول ہے اساں آپ دا پیارا جا ولاگ وی نال سٹارٹ رکھونا پتہ لگے نا ساری عوام کو کیا کریں دے پہ تے نال سارے نال دوست بھی ماشاءاللہ ہے یہ سارے کھلاونے ہی پہ کھلاونے تا نہیں معذرت لیکن یہ کوئی سرکاری سامان ہے ڈاکٹر آندا

ویور ٹرین آندی پہ ٹرین چیک کرو ٹرین دا نقشہ چیک کرو نویں ڈیزائن دی ٹرین ہے پاکستان دا پرچم بنا ہے اگلے چھکڑے دے اتنے بھی ایک نواں ڈیزائن ہے ویور ٹرین دا جن دے فرنٹ دے چھکڑے دے نا پاکستان دا پرچم بنا ہوا ہے کمال پرچم بنا ہوا ویور پاکستان دے جھنڈے دا نقشہ ݙتا ہویا ہے ٹرین دے اڳلے پہلی بوگی دے اتے اک کوئلہ لے کے ویندی پئی ٹرین ہے ٹرین چھوٹی جی ہے ویور اے کمال نہیں تھی گیا چھوٹی جی ٹرین ہے ویور کیا بات ہے تے سامنے دے دے پے وینا الیکشن دے مار دھاڑ ہے الیکشن دے انہوں نے پرچم شرچم لٹکائے ہوئے ہیں تے باقی امید کرینداں تہاکوں اج دا ولاگ سارا پسند آسی خوبصورت جے ولاگ سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل تے ویور سردی بڑی ہے بیٹھے تھے کچھ کیتا نہیں ویندا چھوٹا موٹا جو بھی ولاگ بندا تہاکوں بنا کے تہاکوں دکھینے ہونے پسند کر اللہ تہاکوں اللہ پاک تہاکوں پسند دے ساری توفیق ہے تے باقی دعا کیتی کرو اللہ پاک ساکوں صحت دی بات صحیح دے وے تے اپنے پیارے پیارے سرائیکی بھراواں کیتے اپنے پیارے پیارے سجناں کیتے اسیں سرائیکی ولاگ گھن کے آندے رہو اج دے ولاگ نہ ساکوں ڈیسو اجازتاں